Ġwanni l-Battista, skont il-lingwa oriġinali il-Grek tal-Vanġelu, uża il-kelma metanoia meta kien qed isejjaħ is-semmija tiegħu għall-indiema sabiex iwittu t-triq tal-Mulej. u jiddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. Ġesù stess aktar tard kien juża l-istess kelma, metanoia, illi is-soltu tiġi maqluba għal Malti bħala indiema jew għall-Ingliż bħala repent. Iżda xi ħaġa kruċjali tintilef meta dil-kelma tinqaleb għal Malti b'dan il-mod. Noja tiġi minn erq Grieg illi jfisser il-moħħ, il-menti. Meta għandha dawn it-tifsiriet biddel aktar oli u lilin. Meta nojja allura jidher li tfisser ġib bidla fil-menti tiegħek, tlaħħaq lilin mill-menti tiegħek tas-soltu. Infetaħ għal realtà aktar għolja. infetaħ għal menti usa illi jiġbor fih ukoll il-menti tiegħek tas-soltu. Dan kollu huwa kruċjali. Iżda ma nindunawx bih meta nisimgħu biss bil-Malti il-kelma indiema flok il-kelma oriġinali bil-Grek Meta Noja. Min kien rib ta' Ġesu fil-Palestina u kull min sinċerament ifittex lil Alla minn dak iż-żmien sissa, x'aktarx ikun jaf li l-aktar parti ġenwina tiegħu nnifsu hija preżenza qaddisa għall-aħħar. Ix-xbieha u x-xebħ ta' Alla li hu bħal kull bniedem mibni minna Iżda Ġwanni l-Battista u Ġesù kienu qed juru lis-semmiegħa tagħhom illi qalbhom u l-menti tagħhom kienu twebsu bħal fossili. Il-menti tas-soltu tagħhom, il-consciousness tagħhom, wasal biex inqata' minn dik il-glorja tax-xbieha u x-xebħ ta' Alla fihom infushom. kienu aljenati minn dak li huwa il-qofol jew l-essenza tagħhom stess bħala bnedmin. Ma tantx trid ħsieb wis biex tasal u tinduna illi aħna l-bnedmin tal-lum għad għandna l-istess problema. Il-messaġġ ta' Ġwanni u Ġesu għadu jott, għadu jott fuq li jott għalina llum. Is-soċjetà moderna u l-ambjent naturali it-tnejn jixhdu għall-effetti ta' din l-aljenazzjoni. Il-messaġġ tagħhom huwa dan. Għamel bidla fil-menti tiegħek. Tlaħħa lil in mill-menti tas-soltu tiegħek. Iftaħ qalbek, iftaħ il-jien tiegħek tas-soltu. Infetaħ lejn realtà aktar għolja. Għix b'mod illi tinkixef il-glorja illi hija x-xbieha u x-xebħ ta' Alla wirtek, il-jien ġenwin tiegħek. Dan il-jien ġenwin tiegħek huwa r-rabta tiegħek ma' Alla, ma' għajrek u man natura. Iżda inti inqetajt minna. Ġesù jgħinna sabiex nirċievu l-Ispirtu Qaddis ħa ngħixu bidla tal-qalb bħal din, sabiex inwittu fina nfusna u fostna it-triq tal-Mulej. Sewa sew dik kienet il-missjoni tiegħu. Kien għalhekk pereżempju illi meta Pawlu kiteb u talab bil-ferħ u mħabba lil Filippin, l-aħjar illi seta' jitlob għalihom kien illi jkollhom is-sliem u li jintlew bil-frott li jiġi permezz ta' Kristu Ġesù, għall-glorja ta' Alla. Ejjew nisimgħu din it-talba antika Bizantina. O dawl ta' serenità li jiddi fis-sisien ta' dak li jien. Ħudni fik, wassalni lil hinn min-nases tas-sensi u 'l barra mit-toroq imħabbla tal-moħħ. Eħlisni mis-simboli u mill-kliem ħalli nkun nista' niskopri dak li l-kliem jippruvaw juru. Il-verb mhux mitkellem. Fid-dlam li jaħbi s-sisien ta' dak li jien.